Salam, hormatly bilim işgärleri! Biz bu gün Türkmen pedagog topary bilen birlikde Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Magtymguly adyndaky ikinji orta mekdebinde myhmançylykda. Ynha, Mälim bolşy ýaly, Magtymguly adyndaky ikinji orta mekdepde mekdebiň çäginde ýörite taryhy muzeý döredilipdir. Şu muzeý hakynda maglumatlary aýdyp geçmek üçin şu mekdebiň mugallymy Akbibi mugallym bilen söhbetdeşligimize başlaýarys. Mugallym, ine, görşümiz ýaly, şu wagt siziň mekdebiňizde ýerleşýän taryh muzeýinde. Indi şu muzeý hakynda, mekdebiňiziň taryhy hakynda aýdyp geçseňiz. Salam, sag boluň. Ilkibaşda mekdebiň taryhyndan başlaýly. Ikinji orta mekdebiniň taryhy öz gözbaşyny bir müň dokuz ýüz otuz bäşinji ýylyň aprel aýynyň on alty-on ýedisinden alsaly. Ýagny şol ýylda Türkmenbaşy öňki Krasnowodsk şäheriniň raýpolkomynyň karary bilen Buharin köçesinde ýer bölegi, bölünip berilýär. Soň şo ýer böleginiň hem esasynda häzirki ikinji orta mekdebiniň düýbi tutuldy. Bir müň dokuz ýüz elli sekizinji ýylda biziň mekdebimize Magtymguly Pyragynyň şanly, ýagny doglan iki müň iki ýüz ýigrimi bäş ýyly mynasybetli beýik şahyryň ady dakyldy, şondan bärem biziň mekdebimiz Magtymguly adyna ikinji orta mekdep diýip atlandyrylýandyr. Mekdebimiziň Taryh muzeýi öz düýbüni Halkara dostluk klubyndan alyp galýar. Şol dostluk klubunam bir müň dokuz ýüz altmyş dokuzynjy ýyly mekdebimiziň baýry mugallymy Elza Ýakolýewna Baba ýan tutdy. Muzeýimiziň öz taryhy bolsa öz gözbaşyna bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýyldan alyp berýär. Indi biziň şy. Ýerleşýän otagymyz mekdebimiziň uçurymlaryna, mekdebiň mugallymlaryna bagyşlanandyr. Şu görýän tekjemiz mekdebimiziň taryhy üstünlikleri diýip atlandyrylýandyr. Indi ýokarky tekjeden başlaýly iki müň ýigrimi dördünji ýylda Magtymguly Pyragynyň üç ýüz ýyllyk baýramçylygy bellenildi. Şonda mekdebimizde ýörite bir Açyk gapylar güni geçirildi. Şol Açyk gapylar gününe bagyşlanan ikinji orta mekdebimiz degişli ýörite bukja taýynlanyldy. Bu bukjada mekdebimize mugallymlarynyň beren açyk sapaklary we göreldeli sapaklarynyň şekillerini görüp bilersiňiz. Ine. Şeýle hem şol Açyk gapylar gününe bagyşlanyp Türkmenistanyň Neýtral Türkmenistan gazetinde ikinji orta mekdebine bagyşlanan ýörite makala çap edildi. Ol makalanyň hem nusgasy ine şu bukjamyzda ýerleşdirilendir. Ikinji tekjämiz mekdebimiziň üstünlikleri diýip atlandyrylýar. Biziň Taryhy muzeýimiz ýa iki müň ýigrimi bäş, ýigrimi altynjy ýyllarynda doly abatlaýyş işlerini geçdik. Ýa segsen bäşinji ýylyň öz gözbaşyny alyp gelse-de, iki müň ýigrimi dördünji we ýigrimi bäşinji ýyllarda Balkan welaýaty boýunça iň gowy mekdep-muzeý atly bäsleşiginde birinji orna mynasyp boldy we ýörite diplom bilen sylaglandy. Şeýle hem Watan gullugyny ýerine ýetirýän biziň uçurym okuwçylarymyzdanam, ýörite gulluk ýerlerinden gutlag hatlary we minnetdarlyk hatlaram mekdebimize gelip gowuşýar. Ine, aşaky tekjede bolsa mekdebimiziň okuwçylaryna bagyşlanan statistiki maglumatlar ýerleşdirilendir. Eger-de bu bukjany açsak, Ilkinji bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji, kyrk dokuzynjy okuw ýylynyň uçurymlarynyň sany on dört, diňe bäşlige tamamlanany bir, dört bäşlige-de üç okuwçynyň tamamlanany görüp bilýärsiňiz. Ikinji tekjämiz mekdebimiziň uçurymly mugallymlary we mugallymlary diýip atlandyrylýar. Ýagny türkmen edebiýatynda-da aýdylyşy ýalak Mugallym mugallym görne gözel at senden ylham alýar bütin adamzat diýýä. Şoň üçinem biziň bu otagymyz ýörite mekdembiziň uçurym mugallymlaryna, öň şu mekdepde okap, mekdembiziň çägine zähmet çekýän mugallymlaryň ömür döredijiligine bagyşlanandyr. Birini alyp göreli, ine ikinji orta mekdepde zähmet çeken mugallymlar. Mekdebiň düýbüni tutan mugallym. Muzeýiň. Ezi ýapylyny. Biziň mekdebimiziň 90 ýyllyk taryhy bar. Şol 90 ýyllyk taryhyna degişen ýygnalan maglumatlar hem şu muzeýde ýerleşdirilendir. Ikinji tekjäbimiz mekdebimiziň uçurymlaryna başlanan. Bu tekjede, ýagny mekdep uçurymlaryny her uçurym bolan soňky gutardyş Maglumatlar ýerleşdirilip soň bu uçurymlarymyzyň geljekde çagalary, dogan-garyndaşlary gelip öz ene-atalarynyň suratlaryny, ýaşlyk ýyllaryny görüp bilýärler. Ýagny size açyp görkezsem hem ine mekdebimiziň ilkinji uçurymlary, at-familiýalary. ýerleşdirilendir. Üstüne. Ikinci mekdebiň howlusy. Uçurumlaryň 50-nji ýylyň uçurymlary şular bary. Ve uçurumlardan şeýle bukja galdyrmak bu biziň mekdebimiziň öz eýýäm däbine öwrüldi. Üçünji tekjämiz uçurymlarymyzyň döredijilik işleri we uçurymlaryň zähmet we durmuş ýollaryna bagyşlanan. Bu tekjede her ýylky uçurymlarymyz mekdebe bagyşlap özleriniň iň soňky sag bolsun sözlerini galdyryp nutuklary taýynlan nutuklar ýerleşdiriler, aşaky tekjelerde bolsa mekdebimiziň uçurymlarynyň terjimehalyna ýerleşdirilendir. Ine şeýle terjimehallaryň birini alaýlyň. Ilkinji uçurymlarymyzyň biri. Mekdebimizden Bibinazar Bibiniýaz mugallym hem-de Tohgül mugallym Tohmamedowa ilkinji uçurymlarymyzyň biri Beýik Watançylyk urşunyň ýetmiş bäş ýyllygyna mynasybetli Türkmen Gahryman Arkadagymyzyň ýörite medaly bilen hem sylaglanan. Ähli suratlary biziň muzeýimizde bu ýörite bukja döredilip saklanýandyr. Iň soňky tekjämiz bolsa, biziň muzeýimiziň düýbüni tutujy halypa Baýram mugallymyz Elza Ýakovlewna Babaýana bagyşlanan. Elza Ýakovlewna Babaýan bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýyldan bäri ikinji orta mekdebinde işläp, tutuş ömrüni okuwçylaryň, ýaş nesliň terbiýesine bagyş edendir. Doly üç bukjada, ýagny şonuň ömür ýoluna, alan ýörite baýraklaryna ine, muzeýimizde saklanýar. miras hökmünde. Ýokarky tekjede bolsa Halkara dostluk klubynda okuwçylaryň alşan hatlary bar. Ähli. Ine. Ýagny olar hatlary diňe Sowet Soýuzynyň düzümindäki on bäş respublika bilen näde Çehoslowakiýa ýaly sosialistik ýurtlar bilenem hat alşypdyrlar. Hersi senelenip ýerleşdirilendir. Şeýle hem, bärik synlasak, Dostluk klubuna diňe hat alyşmandyr-la, biziň okuwçylarymyz şol altmyş dokuzynjy ýyldan bäri hep bir-birlerine ýörite döşlük nyşanlary hem iberipdirler. Muňa da tomaşa edip bilersiňiz. Indi bolsa biraz ýokaryk seretsek, Ýokarky diwarlyklarda mekdebimiziň elli, altmyş, ýetmiş, segseninji ýyllarda okuw pursatlarynyň şekilleri görüp bilersiňiz. Ýowarda, dabaraly pursatlarda, sportsmenleri, dynç alyşlary, mekdebiň daş görnüşini. Bu diwarlyk bolsa, şu diwarlyk bolsa häzirki wagtda, ýagny okuwçylarymyň ders bäsleşiginde gazanylan üstünliklerini, ylmy taslamalarda gazanylan üstünliklerine sport boýunça üstünlikleri iki müň ýigrimi altynjy ýyla çenli doly ýerleşdirilendir. Onuň atlaryny alan uly orunlaryny okap tanşyp bilersiňiz. Ýokarky tekjämiz mekdebimiziň ýolbaşçylary we ussat mugallymlary. Mekdebimiziň togsan ýyllyk taryhynda umumy ähli on sanyk müdirler bolup, bir müň dokuz ýüz altynjy ýylda Tagyýew mugallymdan başlap, Bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýyldan bäri bolsa häzirki Enjan Gulnyýazda mekdebimiziň müdiri bolup durýandyr. Aşak iki tekjelerde bolsa halypa baýry mugallymlaryň suratlary, olaryň mugallymçylyk eden ýyllary ýerleşdirilendir. Bu görýän diwarlygymyzda bolsa mekdebimiziň taryhyna, üstünliklerine, hormatly ada eýe bolan baýry mugallymlarymyz barada we mekdebimiziň uçurymlarynyň zähmet ýollary barada ýazylandyr. Mekdebimiziň tanymal uçurymlary bar, meselem, aýdaýlyk, Hemra Ýusupow, arheologiýa ylymlarynyň doktory, Süleýman Magtymow, taryh ylymlarynyň kandidaty, Oraz Orazmuhammedow, medisina ylymlarynyň kandidaty. Şularyň barysy biziň mekdebimiziň uçurymlary parlak ýyldyzlar bolup durýandyr. Şeýle hem aýratyn belläp geçesimiz gelýär. Ençeme ýyllaryň dowamynda mekdebe degişli köp suratlar, reňkli suratlar ýygnaldy. Şol reňkli suratlaryň biz ählijesini bukja edip saklaýas. Ine, şy bukjamyzda biz bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda ilkinji Prezidentimiz Saparmyrat Ataýewiçnyýazow Türkmenbaşy ata iliniň açylyşygyna gelende onuň öňünden biziň mekdebimiziň okuwçylary çykdy. Şeýle hem ýörite il Saparmyrat Ataýewiçniýazowyň ine hormatly baýragyna eýe bolan mugallymymyz Eljan Esenjanowa Mugallymdyr. Ogultäç Rahimna. Ine, bu bukjamyzda bolsa mekdebimiziň başlangyçlyk mugallymlary, şeýle hem okuwçylary, togsan ikinji daşary ýurtly myhmanlar biziň mekdebimize ençeme ýurtlardan myhman geldi. Ýagny iki müň dördünji ýylda hindi ilçisiniň aýaly we hindi aýallarynyň ýörite ýygnanyşy boldy. Iki müň dördünji ýylda ABŞ-dan wolontýor Rebekma Bamen geldi. Iki müň on üçünji ýylda bolsa Ýunisef guramasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ýunisef guramasynyňam ýörite wekili biziň mekdebimize gelip, Hoşniýetli mekdep diýen ady berdi. Ine, şoň suratlaryny görüp bilersiňiz. Aşaky by görýän bukjalarymyz bolsa mekdebimiziň mugallymlarynyň iş tejribesine bagyşlanandyr. Öz mekdep müdirimiziň Enjan mugallymyň iş tejribesi, halypa mugallymlaryň ählisiniň iş tejribesini ýaş mugallymlar öwrener ýalyk şu ýerde saklaýarys. Şu ýylda bolsa biziň mekdebimiz iki müň ýigrimi altynjy ýyly özüniň togsan ýyllyk baýramyny belleýär. Biz her ýyl dabaraly senäni üstünliklerine bagyşlap, taryhyna bagyşlap ýörite kitapça edip çap edilýär. Indi elimdäki mekdebimiziň altmyş ýyllygyna, ýetmiş bäş ýyllygyna, segsen ýyllygyna bagyşlanan kitapçalardyr. Muzeýimiziň ikinji otagy bolsa Türkmenbaşy şäheriniň taryhyna bagyşlanandyr. Diwarlygy, ine, Türkmenbaşy şäheriniň taryhy bir müň sekiz ýüz altmyş dokuzynjy ýyla tutuldy. Öň biz Krasnowodsk ady bilen tanaýardy şäherimizi. Şu görýän suratlaryňyz bolsa Krasnowodsk şäheriniň demir ýol, Zakaspiý oblasty, Krasnowodsk şäheriniň buthanasy, seýilgähiniň şekillerini görüp bilersiňiz. Bir müň sekiz ýüz segseninji ýyla taryhdan bilşimiz ýaly Zakaspiý demir ýoluň düýbi tutuldy. Şu görýän demir ýol menzilimiz bolsa häzir hem şäherimiziň ähli myhmanlary, şäherimiziň raýatlary üçin hyzmat edip durýandyr. Ine, ikinji tekjämizde bolsa Türkmenbaşy şäheri Garaşsyzlyk ýyllarynda, ýagny Garaşsyzlyk ýyllaryndaky şäherimiziň owadan, täze gurlan binalary, gözel ýerleri, suratlary şu uly diwarlygymyzda ýerleşdirilendir. Şeýle hem mekdebimiziň taryhyna bagyşlanan bu tekjämizde mekdep taryhy hakynda okuwçylaryň ýygnan maglumatlary, okuwçylaryň taýýarlanan el işindäki taslama işleri, öň gadymy şekil hem görüp bilersiňiz. Aşaky tekjelerde taryha bagyşlanan ilki durmuş adamlarynyň şekilleri, zähmet gurallary, Türkmenbaşy şäheriniň Baý bolan mineral gazma baýlyklary, biziň Hazar deňzimiziň baýlyklary, gadymy ýadygärlikleriň şekillerini, ählisi ýörite belgilenip, mekdep muzeýinde eksponatlar belgilenip saklanýandyr. Umumy muzeýimizde üç ýüzden gowrak eksponatlar, ählisi ýerleşdirilendir. Bu görýän tekjämizde bolsa, rus medeniýetiniň hojalyk Esbaplary şeýle hem türkmen senedine degişli ýüň, darak, haly, darak, ýalyk, ýörite zähmet gurallaryny görüp bilersiňiz. Aýratyn belläp geçmeli zadymyz, şu iki sany tekjämiz biri Beýik Watançylyk urşuna bagyşlanan. Ýokardan başlaýly, Merdanalar Watany beýgeltýär diýýär. Bu görýän şekillerimiz, ýagny Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyp, ýörite orden-medallar bilen sylaglanan Türkmenbaşy şäheriniň raýatlary bolup durýandyr. Olardan Japarow Annamuhammedi, Gulnyýazow Taganguljy, Handurdyýew Mämmettuwagy, Garaja Gurbanowy, Sabyr Ýusupowy diýip meňzeýip bellemeli. Şeýle hem gyzykly bir maglumatlaryň biri, Gulnyýazow Tagan gylyç bilen Handurdyýew Mämmet Tuwagyň, ýagny şu iki sany gahryman esgeriň at dakylan agtyklary häzirki wagtda ikinji orta mekdebinde okaýarlar we şu ýyl iki müň ýigrimi altynjy ýylyň uçurymlary bolup durdylar. Ýagny ikisi hem bir synpdaş bolup şu ýyl mekdebimizi ikisi hem diňe bäşlik bahalar bilen tamamladylar. Ikinji, şeýle hem ähli okuwçylar Islendik okuwçylar her ýyl öz babalary, mamalary, garry eneleri, atalary barada şuny ýaly bukjalary taýynlap getirýärler. Biz bunu muzeýimizde ýerleşdirýäris. Ýörite orden-medallaryň ählisi hem ýöri belgilenip, hasaba alnyp muzeýimizde saklanýandyr. Olary hem muzeýimize gelen okuwçylar, myhmanlar hem görüp, eline alyp, tomaşa edip bilerler. Biz her ýyl mekdebimiziň çäginde taryh hepdeligini geçirýäris. Şol taryhyýetlerini geçiremizde, okuwçylaryň özi döredijilik bilen meşgullanyp, şinýalyk eksponatlary taýynlanýarlar. Biz taslama işlerine-de gatnaşýarys, sapaklarda-da ulanýarys. Ine, iň soňky taýynlanan Ine, şu görýän şekillerimiziň bary okuwçylaryň özi, öz höwesi bilen taýynlandylar we Balkan welaýatyndan Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan, Wepat bolan, gaýdyp gelen ähli esgerleriň suratlary, özleri hatyra, şöhrat kitaplaryny gyzyklanyp, şol bilen üstünde işläp, özleri taýynladylar, özbaşdak işlediler. Şeýle hem Balkan welaýatynyň taryhy ýadygärlikleri, Degistan binagärligi, Degistan, Şir Käbir metjidi, Maşat Misirýan, Paraguýew baradaky şu ýyl taýynlan täze diwarlygymyz, mekdep muzeýimizi hem bunam ýerleşdirdik. Indi onam tomaşa edip bilýärler, okuwçylar özbaşdak okap bilýärler. Aýratyn belläp geçmeli, türkmen halkynyň şaý-sep senedini bu görýän tekjämizde bolsa türkmeniň gül ýakasy, şaý-sepleri, gulak halkasy, teňňeçikleri, teňňeleri, Hazar deňziniň baýlyklary, Bekre balygy, Hemmesiniň şekilleri okuwçylar bilen tanyşdyrmak üçin hem, myhmanlar üçin hem ýerleşdirilendir. Ajaýyp geçmişden beýik geljege diýýäs. Bu diwarlygymyzda mekdebimiziň ýigriminji asyrda zähmet çeken mugallymlary, häzirki wagtda zähmet çekýän mugallymlary, ýagny Döwletowa Ruhyýa, Täjewa Sapartäç, Atbakanowa Ogulsona, Agoýlyýew Allaberen, Jumageldiýewa Sülgün, Gardyýewa Oguljeren, Dagan Durdyýewa Leýla Esenjan we Ogtaç mugallymyň şekilleri ýerleşdirilendir. Mugallym ine muzeýiňizi gördük, synladyk. Taryhy baý maglumatlar bilen jemlenilipdir. Elbetde bu bilim işgärlerine mekdebiň içinde şeýle muzeý gurmak bir aýratyn bilerlikli ýagdaý. Gyzykly biz üçinem esasy gyzykly maglumatlar bolup durýar. Işleriňizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Sag boluň, bizi sylap, ikinji orta mekdebimize myhman bolup geldiňiz. Mertebe gözleginde atly gepleşigine hem aýratyn sagbolumy aýtmak isleýärin. Şeýle hem bize şu işlemäge, döretmäge mümkinçilik berýän Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimize sagbolsun aýtmak isleýärin. Goý olaryň jany sag, belent başlary aman bolsun! Sag boluň!